ברוכים הבאים, מיר קומען צו אייך דא היינט מיט א לעבעדיגע ווערסיע פון די הטראפ טיפער פראגראם. היינט נעם מיר נאך אריבער קיין קאסא גראנדע ווי ס'בויט זיך א נייע אידישע ישוב, איך בין אליינס געווען אין קאסא גראנדע מיט עטליכע וואכן צוריק און כ'האב מורא'דיג הנאה געהאט און כ'האב באשלאסן צו קומען צו די צוהערערס. מיט א ספעציעלן פראגראם און כ'העלאך אינטערוויוען צוויי פון די הויפט פיאנירן פון קאסא גראנדע, הרב ר' שיער רובין און ר' יצחק גרין וואס ביידע זענען זיי פון די ועד העיר פון קאסא גראנדע. א גוט יאר אייך טייערע אידן. א גוט יאר שמעון. א גוט יאר. יא, איז קודם וויל איך איבערגעבן מיין איינדרוק. די וועלט זאגט א גאסט אויף א ווייל, זעהט א מייל. ס'איז א מורא'דיגע שיינע און הערליכע קהילה, אבער וואס האט מיר מערסט די מערסטע געכאפט איז די רואיגקייט, די מנוחת הנפש וואס איז דא דארט. די לופט איז א ציכטיגע רואיגע לופט, נישט דא קיין אנגעצויגנקייט. כ'וועל זאגן אפילו ס'איז געווען א יונגערמאן, האט, כ'האב גערעדט, כ'האב געשמועסט מיט א יונגערמאן ווען איך בין געווען אין קאסא גראנדע, זאגט מיר עפעס, דו הערסט זיך זייער זייער רואיג, דו הערסט זיך זייער דיפרענט ווי געווענליך. וואס האסטו גענומען? וואס וואס מאכט דיך אזוי רואיג? נו, גארנישט. זאגט ער, אה, דו ביסט אין קאסא גראנדע יעצט? ווייל כ'האב מיר געטרייט גיין קיין קאסא גראנדע. ס'איז די לופט דארט. מען הערט נישט קיין פייפן, מען הערט נישט קיין סיירינס, מען הערט נישט קיין, ס'איז רואיג, די לופט איז רואיג. רבי יצחק, איך האף עס גוט ארויס? זייער זייער זייער גוט ארויס, יא. ס'איז א זאך וואס מען קען נישט מסביר זיין. די מוזט דא זיין עס צו פילן, און יעדער איינער זאגט עס ווייל מען קען עס נישט מסביר זיין, ס'דא זאכן וואס מען קען נישט מסביר זיין ווי אזוי א זאך פילט, קומסט אויף די גאס די לעכטיגקייט, קודם כל די נאטירליכקייט פון דעם וואס די אייבערשטער האט אריין געלייגט דא אין די זייט פון די וועלט, די לעכטיגקייט, די וועטער, און נאכדעם די גאנצע מענטעליטי, אזוי ווי דו האסט געזען, איז זייער זייער רואיג,
אזוי ווי דו זאגסט, מען קען עס נישט מסביר זיין. און רב שיע, רב שיע איז א רעוואלוציאנער, ער איז א מענטש וועלכער איז פאקטיש ארום געפארן איבער גאנץ אמעריקע זוכן א פאסיגן מקום צו קענען אויפשטעלן א אידישע שטעטל, און איז אנגעקומען קיין קאסא גראנדע, און איינע פון די שאלות ווען מ'איז ארויפגעקומען רעדן פון קאסא גראנדע, א שעה אוועק געפינט זיך א אידישע געגנט אין פיניקס, היימישע פיינע בני תורה, נאם דא א אידישע געגנט, אין סקאטסדעיל אויך איז דארט זייער פיינע אידן, איז דארט איז שוין דא ארגאניזירטע קהילות, פארוואס רב שי' האט איר באשלאסן צו גיין קיין קאסא גראנדע א פלאץ ווי עס איז נאכנישט געווען קיין אידן פאר עטס זענטס אנגעקומען אהין? די סיבה איז אזוי, ווייל אין פיניקס און די עריעס אין די שטאט ממש, זענען שוין אויפגעבויטע עריעס וואס די פרייזן פון הייזער זענען שוין אסאך טייערער, און איינע פון צו די מעין זאך וואס מענטשן קוקן צו מופן אזוי ווייט אוועק איז אז די פרייז פון די הויז דארף זיין זייער ביליג, ס'זאל קענען זיין די זעלבע גרויסע שיינע הויז אדער אפילו גרעסער און מער פרייוועט פאר סאך א בעסערע ביליגערע פרייז. אפילו אין פיניקס און אין סקאטסדעיל איז שוין דא מקוואות, ס'איז שוין דא מוסדות, ס'איז נישט אונזער ווי מען זאגט אויף די סטענדערט וואס אונז האמער, און מען וואלט סייווי געדארפט בויען פונדאסניי גאר אסאך זאכן, און מען וואלט זיך אריינגעבאמט אין האסט שוין דארטן נאך אנדערע אידישע קהילות, און אטאמאטיש גייען די פרייזן ארויפגיין שנעלער ווייל ס'גייט ווערן נאך מער אידן פון ניו יארק און פון אנדערע פלעצער גייען אהינקומען גייען די פרייזן ארויפגיין זייער שנעל און ס'גייט נישט זיין קיין שום וועג עס אפצוהאלטן פון וואקסן און נאך פאר וואס ווען וואו מ'גייט זיך קענען געבן א דריי ארום און טרעפן אז א הויז קאסט שוין א מיליאן דאלער אדער מער סאו מ'האט געמוזט גיין אין א פלאץ וואס ס'איז נאך גארנישט דא. אזוי ארום די פרייזן זענען נאך ביליגער אסאך ביליגער און און ס'קומט אויס אז די מענטש וואס קומט אהער איז עס אטאמאטיש צוגעבינדן צו די קהילה וואס ס'איז דא און ער מוז זיך צושטעלן צו די פרייזן וואס די עולם וואס איז דא וויל און אזוי קען מען האלטן די פרייזן ביליגער. דאס איז חוץ פון וואס די בענעפיטס בכלל איבער די קומען אויף אריזאנע, וואס איך ווייס נישט צו דאס איז געווען דיין קשיא.
ניין, די בענעפיטס פון קומען קיין אריזאנע, קודם כל לאמיר דא, לאמיר צוריק גיין צו וואס איך האב מיטגעהאלטן דארטן. איך האב נישט, די גאנצע צייט וואס איך בין דארט געווען האב איך געזען א אינטערעסאנטע זאך, איך גיי נישט זאגן אז די איינוואוינערס דארט האבן ליב אידן, עס ווייסט מען נישט די הלכה בידיעה, אבער ס'איז דא א רעספעקט, א געוויסע רעספעקט, מ'רעדט דא פון ארנטליכע מענטשן, אנשטענדיגע מענטשן, מ'רעדט דא פון מענטשן וועלכע רעספעקטירן די פאקט אז דו ווילסט לעבן מיט דיין רעליגיע, דיין גלויבן, און לויט ווי איך פארשטיי רב ש, אזוי ווי איך האב געהערט בשעת'ן גיין אין קאסא גראנדע, עטץ האטס למעשה געהאט געשפרעכן מיט די באהערדע דארט, און אנדערש ווי אונז ווען מ'צו קומען צו ניו יארק, האט מען געזאגט נא נא נא, אונז דארפן מיר נישט קיין חסידים, קומטס נישט אהער, אונז גיימיר מאכן ספעציעלע געזעצן, פארקערט, מ'האט ענק אקאמאדירט, מ'האט ענק געלאזט בויען מקוואות, שילן, גראסעריס, אלעס וואס דו האסט געבעטן, אין אנדערע ווערטער מען האט זיך געפרייט אפילו אז די פרומע אידן קומען אהער, אז די פרומע אידן קומען אהין, און די מענטשן וועלכע וואוינען דארט זענען א, ווי איך האב געזאגט, א בעסערע עלעמענט, נישט די מענטשן וואס מען זעט דא ביי אונז אין ניו יארק, זענען ווייסע מענטשן, עלטערע מענטשן, איז די בענעפיטן פון קומען קיין אריזאנע זענען זייער גרויסע, און אפילו די בענעפיטן פון קומען קיין קאסא גראנדע זענען אויך מורא'דיג גרויס וואס איך האב אליינס געזען, קודם כל, גרויסע הייזער, לעכטיגע הייזער. די הייזער זענען ניי, זייער אסאך פון די געגנטער ווי אונז זעמיר געגאנגען דא אין ניו יארק, זענען די הייזער געבויט געווארן אין די פופציגער און די זעכציגער יארן, און אסאך מענטשן האבן נישט קיין ברירה, זיי מוזן אריינלייגן נאך הונדערטער טויזנטער דאלער אין די הויז כדי עס איבערצומאכן, איבערצובויען, און עס מאכן גרייט צו קענען ארייננעמען א אידישע משפחה. דא האסטו הייזער וועלכע קוקן אויס ניי, זיי קוקן אויס פריש, און די וויכטיגסטע זאך איז אז מען קען דארט זיך קויפן א הויז אין קאסא גראנדע, און דאס איז איינע פון די זאכן וואס רב שיח זי ע האט אנגערירט יעצט, אז אין פיניקס און אין סקאטסדעיל זענען שוין די פרייזן העכער, און ס'איז נישטא קיין וועג פון אפהאלטן אז די פרייזן זאלן נישט גיין נאך העכער, מה שאין כן אין קאסא גראנדע, טאקע וויבאלד ס'איז נישטא קיין אנדערע אידישע קהילה, און אז דו קומסט אהין ביסטו באלאנגען צו די קהילה, מוזטו דיך צושטעלן. איך האב געזען דארט הייזער, איך דאכט זיך מיר, דו קענסט מיך פאררעכטן שיח, מ'רעדט דארט פון הייזער וואס זענען פאר דריי פופציג פֿיר פֿופֿציק קען מען קויפן א שיינע גרויסע הויז רב שיהיה. ס'איז אפילו ביליגער ווי דאס וואס דו האסט געזאגט, און אויכעט איינע פון די מעין פעקטערס איז וויפיל געלט א מענטש דארף האבן צו קענען קלאוזן די הויז, היינט צוטאגס ווען איינער דארף קלאוזן א הויז אין ניו יארק דארף ער האבן מינימום צוואַנציק פראצענט אראפצולייגן, און דאס איז נישט נאר אין ניו יארק, איבעראל ווי א הויז איז מער ווי פֿינף הונדערט טויזנט דאלער איז נישט דא קיין פראגרעם צו קענען קלאוזן א הויז מיטן אראפלייגן דרײַ פראצענט אדער אפילו אסאך מאל גארנישט און נאר צאלן די קלאוזינג קאסט וואס דא איז די קלאוזינג קאסט מוראדיג ביליג און נארמאל א ווען איינער קלאוזט א הויז דא דארף ער האבן צווישן זיבעצן און צוואַנציק אמאל אמאל איין און צוואַנציק טויזנט דאלער צו קענען קלאוזן די הויז אינקלודינג אלע קלאוזינג קאסט סאו דאס איז איינע פון די מעין מעלות ווען די גייסט ארויס פון די גרויסע סיטי פון פיניקס און סקאטסדעיל און די קומסט אין די סאבורב און די עריע אין קאסא גראנדע וואס די הייזער זענען ביליגער און פאר דעם איז זייער וויכטיג צו האלטן די פרייזן טאקע אונטער פֿינף הונדערט טויזענט דאלער און וואס מער צו און און און וואס און וואס פריער די פרייזן גייען ארויף און ס'ריעטשט פֿינף הונדערט טויזנט דאלער פארלירט מען די בענעפיט וואס דאס איז נאך איינע פון די איינציגסטע פלעצער אין אמעריקע היינט פון א געהעריגע שטאט וואס כלל ישראל קען האבן אפערטוניטי צו נאך קויפן א הויז מיטן אראפלייגן אזוי ווייניג געלט און נאכדעם צאלן אזוי ביליג.
סאו אויב איך מעג צולייגן, די חכמה פון טרעפן די פלאץ איז אז ביסט טאקע ארויס פון די געגנט, ס'איז טאקע ניי פאר א אידישע ישוב, אבער ס'איז שוין א אויפגעבויטע סיטי, און די הייזער זענען נאך ביליג, און אין קעיס מ'דארף יא האבן עקסעס צו אידישע הילף, האסטו עס פופציג מינוט אוועק פון דא, סאו דו קענסט זיך אויפבויען, און דו קענסט. צוקומען צו די אידישע געגנטער וואס זענען שוין דא, אבער פון די אנדערע זייט ביסטו גענוג ארויס אז די פרייזן זענען נאך ביליג, וואס איז א מורא'דיגע בענעפיט. איך געדענק אז איינער וואס האט דא אהער געמופט דא, און עס מסתם וויסן פון וועם מען רעדט, פאר ער איז אהער געקומען האט אים שיעור געהאלטן ניין זאגן, ווארט נאך, ווארט נאך, קלאוזן, געב נאך נישט אריין א אפער, אדער האט ער געזאגט געב אריין א ביליגערע נאמבער, און יענער האט מיך אפאר מאל גערופן זאגן, זאג מיר די אמת, איך בין זיכער איך ס'מוז זיין אז שיעור וויל נישט איך זאל אהער מופן דא, וואס האט ער קעגן מיר? איך האלט מיך ניין אפוואשן איך זאל נאכנישט געבן קיין אפער איך זאל נאכנישט געבן קיין אפער אדער איך זאל געבן סאך ביליגער ס'איז נישט מעגליך איינער גייט אויסכאפן די הויז און איך האב אים אגאנצע צייט געטרייט מסביר צו זיין אז מ'טרייט צו האלטן די פרייזן נידריג מ'וויל דיך האבן דא אבער ס'איז א שאד דו קענסט שפארן די געלט און ער האט שוין פון זיין עקספיריענס געזען אז דו געסט אריין די ריכטיגע אפער ביסטו איטס א ווין ווין סעטועישאן, דו צאלסט ביליגער, די פלאץ הייבט, די פרייזן בלייבן נידריג, ס'דארף נישט און נישטא קיין שום סיבה צו ארויפדזשאמפן אזוי שנעל, ווייל נאכדעם וועלן אנדערע אידן ליידן, און ענדליך ווען ער האט געקלאוזט און ער האט אהערגעמופט דא, זאגט ער מיר יעצט פארשטיי איך, שקויעך, די געלט וואס איך האב זיך געשפארט, איך מיין צוואנציג צו דרייסיג טויזנט דאלער, ס'לאזט זיך נישט גלייבן אז אזא נומבער האט ער געקענט שפארן, און ער וואוינט דא און ער האט הנאה. איך וויל אבער צולייגן, יא.
דאס וואס אונז האמיר געטון איז נישט געווען איך שי רבין אליינס האט עס דעסיידעד, יעדע מאל ס'איז דא אזא סיטועשאן זעצט מען זיך אראפ פון די פון די קאונסיל פון די פון די קאמיוניטי קאונסיל די ועד פאר די פראדזשעקט און מען דיסקאסט צו ס'איז טאקע ריכטיג עס צו טון צו נישט און מען טוט עס אינאיינעם, מען טוט עס אדורך מיט א אמת'ע כובד ראש. יא יצחק וויפיל שעה איז מען געזיצן אויף דעם? יא יא. לאמיר אריבער גיין יעצט און רעדן אביסל וועגן דער שטאט, די מעלות וואס איז דא דארט, וואס איך האב אליינס געזען מיט מיין אייגענע אויגן. קודם כל, איך קום פון א פלאץ וואס איז געבויט געווארן לכתחילה אלס א קליינע שטעטל, קליינע ראודס, רוב פון די ראודס האבן נישט קיין סיידוואלקס, און עס האלטן איין צוקומען נאך און נאך הייזער. ס'איז א פלאץ וואס איז א גרויסע שטאט, ס'איז אבער געבויט געווארן מיט אינפראסטרוקטור פאר קליינע שטעטעלע, א שטעטעלע פון נישט מער ווי עטליכע הונדערט מענטשן, היינט האט עס טויזנטער און טויזנטער מענטשן. דאס פירט דערצו אז עס איז דא שווערע טרעפיק, עס איז דא א גרויסע פראבלעם, נישטא קיין סיידוואלק וואס דאס קען פירן צו עקסידענטן און ליידער פאסירן פון צייט צו צייט. קומסטו אן קיין קאסא גראנדע, גרויסע ראודס, די מעין ראודס האבן צוויי לעינס אויף ביידע זייטן, סיידוואקס איבעראל ווי די גייסט, איבעראל צוגעשטעלט פאר פיס גייער, עס א מורא'דיגע הרחבת הדעת ווי מען גייט, חוץ פון דעם קיין טרעפיק איז קיינמאל נישט דא, כמעט וואס נישט דא קיין טרעפיק לייטס, ווייל עס איז נישט דא א, חוץ פון דעם וואס מענטשן דרייוון דארט סאך רואיגער און סאך נארמאלער און מען האט איינזעעניש איינער מיטן צווייטן ס'פעלט נישט אויס מען זאל דיר איינטיילן וואס צו טון, איז די שטאט געבויט אויף אזא אופן. אז אז ווי איך זאג די אינפערסטראקשער קען פארנעמען אפילו נאך סאך מער וויפיל ס'איז דא יעצט דארט, די שטאט קען נאך וואקסן און וואקסן און וואקסן, עס איז איין מעלה, אנדערע מעלה די טעקסעס, דא ווי איך וואוין קויפסטו א הויז לייגסט אראפ א מארטגעדזש, אויב טראכסטו נישט פארדעם פון די פראפערטי טעקס וואס די גייסט צאלן, גייסט אויסגעפינען נאר ווען די קומסט אהער אז די גייסט צומאל דארפן באצאלן, נאך אפאר טויזענט דאלער א חודש צו קענען קאווערן די פראפערטי טעקס. מיט פראפערטי טעקס מיינט אז די גייסט קיינמאל נישט עכט האבן די פרידאם, די פרייהייט פון האבן א אייגענע הויז. פארוואס? ווייל אפילו ווען די ענדיגסט צו באצאלן די מארטגעדזש גייסטו נאך אלץ דארפן באצאלן פראפערטי טעקס און דעמאלטס גייט שוין די פראפערטי טעקס זיין העכער ווי ס'איז יעצט דארט אין קאסא גרענדע. קאסא גראנדע רעדט מען פון זייער ביליגע פראפערטי טעקסעס, די גאווערמענט ארבעט אויף א וועג ווי מען נוצט אויס דאס געלט ריכטיג, מען פארטאכלעוועט עס נישט אויף גאר קאסטבארע פראיעקטן, אומשכל'דיגע פראיעקטן, זאכן וואס דער פשוט'ער בירגער קען נישט פארשטיין ווי גייט מיין געלט? מען נעמט פון מיר אזויפיל טעקסעס און איך זע נישט איך זע נישט אז די גאסן פון שטאט זאלן ווערן אויסגעפלאסטערט מיט זילבער, אזוי קוקט עס אויס מיט לויט די געלטער וואס דו באצאלסט אין אנדערע פלעצער. לאמיר אבער עכט פרעגן טאקע, וויפיל קאסט פראפערטי טעקס אין קאסא גראנדע? די און
צולויפט אין די אלטע געגנט אין די אולד טאון ווי מען רופט עס גייט עס פון פיר פינעף הונדערט דאלער א ווי מען זאגט א יאר אין די געגנט ווי די עולם וואוינט בעיקר.

אז שכר לימוד דארף מען נישט באצאלן אדער אקאפארנעם רוב פון די שכר לימוד קאסטן ווערט באצאלט דורך די גאווערמענט? זאל איך שוין ענטפערן אויף דעם?
יא. סתם מ'רעדט דא וועגן די געלט און די ראודס זענען נישט איבערגעמאכט. אין אריזאנע איז נישט דא אזא מין זאך ווי טאלס, מ'צאלט נישט קיין טאלס. און די גרעסטע חידוש איז, ניו יארק ניו דזשערזי צאלט מען טאלס יעדע פופצן מינוט ווי מ'פארט, און דו פארסט אויף באמפי צוקראכטע ראודס וואס מ'האלט אינמיטן פיקסן. דא, אזוי ווי דו זאגסט, ברייטע ראודס, איבערגעמאכט, סמוד און מען באצאלט נישט קיין טאל, סאו ווי גייט די געלט וואס מען קאלעקט פון די טאל, און דא וויאזוי קען זיין אז אן טאל קען מען יא איבערמאכן די ראודס, סאו ס'איז א קוועשן וואס איך ווארט נאך פאר א ענטפער. סתם אזוי צו קאווען נאך מער, די דא קען מען פארקן, איך מיין קארס פארקן אויף די זייט פון די ראוד און מען באקומט נישט קיין פארקינג טיקעטס וואס איז נאך א גרויסע אינקאם פאר די פאר די סיטי און פאר די סטעיט, יא. און זיי האבן דאס אויך נישט. לויט די חשבון וואלט שוין געדארפט גיין בענקראפט פון. יא. און למעשה וואס ער קאסט די לעבן, איך קען טראכטן ווייסט פאר מיך, איך צאל זייער ביליג פאר מיין מארגעטש, איך ווייס נישט אויב ס'מאכט אויס היינט, ווייל היינט איז דא די העכערע אינטערעסט רעיטס, באט איך צאל בערך זיבעצן הונדערט דאלער פאר א הויז, א גרויסע הויז, און מענטשן וועם איך קען באצאלן רענט, א קליינע פיצי הויז, צוויי אהאלב טויזנט דאלער, פיר טויזנט דאלער, אויב דאס איז די פרייז, כ'מיין ס'איז שוין ארויף. וואס נאך איז דא עקסטערע קאסטס פון דא אנדערש ווי דארט? טואישן.
טואישן וואס מ'דארף נישט צאלן, פארשטייט זיך אונז מ'צאלט אביסל ווייל איך וויל צאלן פאר מיינע קינדער, סאו ס'איז דא די פראגרעמס וואס באצאלט רוב פון די שכר לימוד, און די איבריגע איז דא א קליינע סכום וואס א יעדע טאטע וויל פילן אז ער באצאלט פון זיין טאש פאר שכר לימוד פאר זיינע קינדער,
ס'איז דא נאך א נאך א קאוסט וואס מענטשן זיי כאפן נישט וויפיל ס'איז און אז זיי לעבן אין ניו יארק איז דא פיר סיזענס יעדע סיזען דארף מען קויפן נאכאמאל קליידער דא איז בעסיקלי דא זומער און ס'דא ווינטער די ווינטער איז אויך נישט אזוי קאלט אבער ס'איז ווינטער סאו מ'קויפט מער ווינטערדיגע קליידער אדער ווי מ'רופט עס אן אין ניו יארק אויף די ספרינג סיזען קליידער די מינע אבער צו בעסיקלי פאר צוויי סיזענס און איינער וואס האט א שטוב מיט קינדער דאס מאכט אויס א שיין ביסל געלט. צו נאך אפאר קלענערע פעקטארס וואס רעכענען צאם אסאך אבער ווי מענטשן כאפן נישט א גרויסע זאך ווען איינער האט א ביזנעס אדער איינער פארדינט יא וואס ער ארבעט צו פארדינען צו קענען קאווערן זיין לעבן נארמאל אזא מענטש צאלט אינקאם טעקס. די אינקאם טעקס אין אריזאנע איז אויך די צעלויפט א חילוק פון ניו יארק ביז דא איז עס איז עס א דיפרענס פון ווענדט זיך אין די סיטי ווענדט זיך אבער אבער אבער אבער אלץ איז אלץ איז עס אויף די עוורידזש פון צען פראצענט א חילוק טאמער איינער פארדינט געלט צו קענען קאווערן וואס ס'קאסט צו לעבן א אידישע לעבן מאכט עס אויס אסאך געלט. עטס מאכט אויס אסאך מאל צען צוואנציג דרייסיג פערציג טויזענט דאלער פאר געוויסע פארדינערס. און יא ר' איצא דו ביסט אוועק געגאנגען פון פון ניו יארק שוין אפאר יאר צוריק וויל איך דיר זאגן אז ס'האלט די שכר לימוד איז געוואקסן דראסטיש מ'צאלט שוין היינט דריי צו פיר מאל אזויפיל ווי מ'האט באצאלט דעמאלטס ס'איז געווען אפאר פעטע יארן, ס'איז געווען די קאוויד יארן וואס מ'האט באקומען אסאך געלט פון די גאווערמענט און דאס אלעס האט זיך אפגעשטעלט, און מענטשן האבן זיך צוגעוואוינט צו לעבן אויף א העכערע סטענדערד, אינפלעישאן איז ארויף און די קאסט פון ביסלעך לעבן איז ארויף דראסטיש, און ס'איז ממש א, ס'איז א הימל געשריי וואס דא טוט זיך, מענטשן קענען נישט, די לעבן אין ניו יארק איז געווארן נישט סוסטעינעבל, מ'מוז אוועק מופן, און די פראבלעם איז אז ס'איז דא אסאך. ריעל עסטעיט דעוועלאפערס, ריעל עסטעיט אינוועסטערס מיין איך צו זאגן, וועלכע קויפן אויף הייזער אין די היימישע געגנטער, און זיי ברענגען ארויף די פרייזן פון די הייזער, פון די איינציגסטע פלעצער וואס איז נאך געבליבן ווי מען קען נאך קויפן א הויז פאר די זעלבע פרייזן ווי מען קען קויפן א הויז אין ניו יארק פאר צוואַנציק דרײַסיק יאר צוריק איז קאסא גראנדע, בין איך גערעכט יצחק? ס'איז זייער גערעכט, זייער גערעכט, און מען דארף טאקע זען אז ס'זאל טאקע קענען בלייבן אזוי, טאקע וועגן דעם טרייט מען צו העלפן אז יעדער איינער וואס וויל קויפן א הויז, וואס איז אגעין, ס'איז א ווין ווין סיטועשאן, און מען עצה'ט אים וואסערע אפער ער זאל אריינגעבן, און ער באקומט טאקע יענע הויז, און אזוי האלט מען נידעריג די פרייזן, און איך זעה יעדער איינער צו וועם מען רעדט, א נארמאלע פארשטענדליכע מענטש וואס קוקט אן די מציאות פון די. לעבן קאסט אין עני אנדערע אין ניו יארק ניו דזשערסי פארשטייט אז ס'איז ווערט צו אזוי ווי כ'האב געזאגט יענע אינגערמאן ער האט שוין געוואלט מופן אבער ער האט נאכנישט געקענט מופן יעדע נארמאלע מענטש פארשטייט ס'לוינט זיך צו ווארטן מיט געדולד ווייל סיי העלף איך מיך צו צאלן ביליגער סיי העלף איך מיין חבר וואס ער מוטשעט זיך נאך אין ניו יארק און ער גייט אויך איין טאג מאכן א דעסיזשען ער וויל מופן און פארוואס זאל ער צאלן טייערער איך האב שוין מיין הויז וואס שטערט מיך אז נאך איינער זאל קענען צאלן ביליגער פאר זיין הויז. איז יעדער איינער פארשטייט עס אז ס'איז ווערט צו האלטן די פרייזן נידריג, און ברוך השם מ'האט מצליח געווען, און ברוך השם מ'וועט ווייטער מצליח זיין. כ'מעג צוריק גיין א מינוט צו די סיזענס? ס'איז דא צוויי סיבות פארוואס מ'שפארט זיך געלט ווען ס'קומט צו די פיר סיזענס אין ניו יארק, יא דא אין אריזאנע איז נאר דא צוויי סיזענס, און אין ניו יארק איז דא פיר סיזענס, אבער זייער סאך פון דעם איז די פעיר פרעשור, מיין נעיבער האט, מיין שכן האט, מיין חבר האט, די גאנצע קלאס האט, מוז מען עס אויך קויפן, מוז מען עס אויך טון, כ'געדענק איך בין געפארן צו ניו יארק איינע פון די מאלן וואס כ'האב געטרייט צו האלטן חשבון וויפיל די שאפינג גייט קאסטן ווייל נישט אלעס איז דא דא אין אריזאנע און די נאמבער, איך האב פאר איינעם געזאגט מיין די נאמבער וואס ס'האט געקאסט און יענער זאגט מיך וואס הייסט דאס איז די נאמבער וואס קאסט מיך פיר מאל א יאר און פאר מיך האט עס געקאסט איין מאל א יאר סאו. איך שטעל מיך פאר אז ווען איך וואלט נאך געווען אין ניו יארק וואלט אביסל די פעיר פרעשור אריינגעקומען און מען וואלט געדארפט ספענדן געוויסע זאכן וואס מען האט נישט געספענדט דא ווייל דא עקזיסטירט נישט די פעיר פרעשור און פון די אנדערע זייט און מען דארף נישט אזוי סאך האבן ווייל עס איז אלעס אקעי עס איז צוויי סיזענס און מען געט זיך זייער גוט א עצה ברוך השם איך טריי מיך צו פינטשן און איך טריי צו טראכטן ווי אזוי א מענטש קען לעבן מיט א הויעכע מארגעדזש די איינקויף וואס מען דארף איינקויפן יעדע יעדע פאר וואכן, איך ווייס נישט וויאזוי מען מאכט דאס, כ'קען זיך מיר נישט אזוי טאלאנטפול עס צו קענען טון, האב איך געמוזט אוועקמופן, איי דאנט נאו. נאכאמאל, די נומבערס וואס מען צאלט היינט פאר מארגעדזשעס, א, זאגט איינער קויפט היינט אין מאנסי וואס איז, איך מיין בעסיקלי, מאנרא, מאנסי, לעיקוואד איז די סעים פרייז און דאס איז שוין די ביליגע, איינער קויפט היינט א טאונהאוז דארטן, ער צאלט, חוץ וואס ער לייגט אראפ ביי די קלאוזינג דרײַ הונדערט טויזנט דאלער צו מער צאלט ער א חודש אוועק בערך אַכט טויזנט דאלער פאר די הויעכע אינטערעסט רעיטס פאר די פאר די מארגעדזש פעימענטס דאס איז חוץ וואס ער דארף נאך אפצאלן די צוויי הונדערט פֿופֿציק דרײַ הונדערט פֿופֿציק טויזנט דאלער וואס ער האט זיך געדארפט אנבארגן צו האבן פאר צו קענען קלאוזן. מיט די געלט וואלט קען ער שוין דא האבן א הויז אומזיסט. אנפארטשענעטלי מ'האט פארגעסן די פערפעס פון די לעבן, מ'איז ביזי אזוי נאכלויפן די חודש, נאכלויפן די מארגעדזש, נאכלויפן די סאסייעטי, די סיסטעם וואס יעדער טוט, און מ'האט דערפאר נישט די רגע, און מ'איז נישט שולדיג, מ'האט נישט די רגע צו קענען זיצן מיט די משפחה, זיין. צוזאמען בויען און אויסלעבן א געשמאקע פרייליכע לעבן מיט די קינדער. יא, און באמת ווי איך האב פריער געזאגט, ס'איז נישט נאר די פאקט אז דאס לעבן איז סאך א רואיגערע לעבן, ווייניגער פרעשור, נישט דא קיין פעיר פרעשור, נישט דא קיין געלט פרעשור, נישט דא מען דארף באצאלן נאך א ביל מיט נאך א טעקס, מען דארף נישט באצאלן קיין טאל, און די מענטשן דארט בכלל אין יענע זייט פון אמעריקע לעבן אזוי בשיטה, אז גאווערמענט דארף נישט לייגן צופיל פרעשור אויף אויפן פשוט'ן מענטש, מ'זאל אפ לאזן דעם פשוט'ן מענטש אביסל אטעמען, אז דו געסט טעקסעס פאר סקול, פארוואס זאל עס גיין נאר פאר פאבליק סקולס, זאל עס אויך גיין פאר דיין פריוואטע סקול, און ס'איז דא אסאך מענטשן דארט, להבדיל נישט אידישע מענטשן, וואס שיקן אויך זייערע קינדער אין פרייוועט סקולס, ווייל פארוואס זאל איך שיקן אין פאבליק סקול ווען איך קען געבן א פרייוועט סקול עדיוקעישן און איך באקום געלט פון די גאווערמענט, איז. אבער פון די אנדערע זייט איז עס נאך סאך מער ווי דעם, די די די ס'איז די רואיגקייט איז אין די לופט, איך האב געזאגט פריער, די ווען מען די דרייווסט אויפן ראוד די שטעלסט דיך אפ, דער מענטש אונטער דיך בדרך כלל ער וועט נישט געבן א פייף, ער וועט אויס ער וועט ווארטן רואיג, ער וועט נאר פייפן אז עס גייט אריבער אפאר מינוט און די רירסט דיך נישט, עס קוקט אויס אז די מענטשן דארט בכלל זענען סאך רואיגערע מענטשן.
יא, ווען מען קומט אהער דא די ערשטע מאל דארף מען זיך צוגעוואוינען, אבער נאכדעם ווען מען איז דא א שטיק צייט, מען פילט אליין רואיגער, ווייסט, מען איז צוגעוואוינט, מען געט א פאק אריין אויף איינעמ'ס דרייוועי, מען בלאקט די מעיל באקס און מען פליט אריבער, מען קאט אריין ווען ס'איז אנדערש איז שוין רויט און מען קוקט נישט צוריק, דאס איז די סטענדערד, דאס איז נארמאל אין אנדערע פלעצער, דא ווערט עס די נארמאל. דעיס אזוי איז עס, סאו אסאך מאל ווען איך קום צוריק צו ניו יארק איז מיך אביסל ווייסט, איך בין דער אונטערשטעליגער, באט אזוי איז עס. איך האב געהאט איינער וואס האט וואס ער איז דא געווען און ער זאגט אז ער קען נישט, ער דארף שלאפן מיט די נויז פון די טרעין, נאכאמאל ס'איז נישט געמאכט פאר יעדעם איינעם, ס'איז זייער רואיג, און אזא איינער וואס איז דארף הערן די נויז פון די טרעין קען שלאפן נאך אין מאנסי ווי מען הערט נאך קארס פארקן אינמיטן די נאכט און מען פארט נאך אדורך, אבער דא איז פון דעם טאקע זייער שטיל, יא ס'איז טאקע אפשר נישט געמאכט פאר ממש יעדעם איינעם, אבער ס'איז דא, רוב מענטשן האבן ליב רואיגקייט. איז לויט ווי איך פארשטיי רב שיע, א גראסערי האט עטס דארט, מען קען באקומען כמעט אלע פראדוקטן, נישט אזא גרויסע ווערייעטי, נישט ממש פון יעדע קאמפאני, נישט קיין צען, סארט קאמפאניס אבער מען קען באקומען כמעט אלעס וואס מען דארף, ס'איז דא דארט עס האט דארט כשר פלייש מיט א היימישע שחיטה גוטע הכשר, מען האט דארט מילך, חלב ישראל, און אגב איך בין געווען דארט אין קאסא גראנדע מיר האבן געענדיגט אויף שבת, און דער איד ברענגט ארויס אזא גוטע גרויסע פיינע סארדאו חלה, זאגט ער זאגט מיר ס'איז פת ישראל. ער האט געצאלט דערפאר פינף דאלער, ער זאגט מען באקט עס דארט ערגעץ ווייס איך ווי אין קאלאראדא, פינף דאלער א חלה וואס עס קאסט אין ניו יארק פֿופֿצן דאלער, עס קומט אויס אפילו איך שטעל מיך פאר אז די גראסערי פרייזן זענען אביסעלע העכער ווי אין ניו יארק נאך אלעם די דא די טרענספארט קאסטן וואס איז דא, אבער נאך אלעם די די חילוק די די די סעיווינגס אחרי ככלות הכל קומט אויס אזוי ווי עטס זאגטס אפאר טויזענט דאלער א חודש, בין איך גערעכט? די.
די גראסערי ביי אונז איז יא, ווען מען קוקט אויף די כשר'ע פראדוקטס איז עס ממש א משהו טייערער ווי די עווערעדזש אין ניו יארק, אבער ווען מען קוקט צוזאמען אויף די גאנצע גראסערי אדער וויאזוי מען קויפט היינט אין ניו יארק, ווען איינער וואוינט אין מאנסי למשל ער גייט אריין אין ראקלענד קאושער און עווערגרין און און און דארטן און און דארטן אווי איך מיין און און די אלע אנדערע גראסעריס, ער גייט אריין דארטן קויפט ער אלעס דארט, פרוד, איך מיין פרוכט, וועדזשטעבלס און פיש אלעס. און ער צאלט פאר יעדע זאך צאלט ער טייערער ווי ער וואלט געצאלט דא ווען ער קויפט עס אין די גוי'שע געשעפטן. סאו טאקע ווען ער קויפט די כשר'ע פראדוקטס איז צאלט ער טאקע סלייטלי. אפשר אביסל טייערער, נישט אויף אלעס, ס'איז דא זאכן וואס זענען אפילו די סעים פרייז ווי אין ניו יארק, אפילו געוויסע זאכן אביסל ביליגער, אבער ווען דו קוקסט אויף די גראוס ביל צווישן די איינקויפן וואס מען קויפט אין די גוי'אישע געשעפטן און די זאכן וואס דו קויפסט אין די גראסערי, כ'האב געקוקט אסאך מענטשנ'ס בילס קאמפעירד צו וואס זיי זענען געווען פארדעם אין ניו יארק און וואס זיי זענען געווען נאכדעם דא, כ'האב געזען ביי אסאך. וואס ביי ביי א ווי מען זאגט צווישן אסאך בילס אז ס'איז נאך געווען ביליגער, אבער לאמיר זאגן אז ס'איז נישט ביליגער ביי יעדעם איינעם אבער ס'איז נישט טייערער, סאו מען קען דאס נישט רעכענען פאר א עקסטערע קאסט וואס איז דא ביים לעבן דא, אבער אפילו טאמער יא איז עס אויכעט ווי מען זאגט נאך אלץ מיט א שיינע פאר אלפים ביליגער א חודש דורך די אנדערע סעיווינגס. אים קעגן די לעבן אין ניו יארק. יא יצחק האט גערעכט. רבשע לאמיך צוריק גיין אביסל און לאמיך זאגט ער מאכן ריוויינד גיין צוריק און איך וויל אייך פרעגן לגבי דאס קומען קיין אריזאנע בכלל מען הערט נישט היינט אזא זאך כמעט. א איד ברוך השם מיט מצליח געווען אביסל, אנדערע מענטש קויפט זיך א שיינע גרויסע הויז און ער קויפט זיך א שיינע קאר, פרובירט זיך צו ווייזן ער טוט דאס, פאר רב שי' איז אריינגעגאנגען אין קאפ ער וויל העלפן אויפבויען א נייע אידישע קהילה ווי מ'וועט קענען בויען פאר ביליג, מ'וועט קענען וואוינען פאר ביליג און לעבן במנוחה, קענען דינען דעם אייבערשטן אן קיין שום גרויס אן קיין שום פראבלעם, און איך מוז זאגן רב שי' האט מצליח געווען זייער אויף א זייער א א א. גוטן פארן אמת אבער מיטן אייבישטענס הילף האט ער עס געהאט ער האט עס באוויזן צו ברענגען אן עלעמענט פון מענטשן נישט די מענטשן וועלכע זוכן צו אנטלויפן די פיינע חשוב'ע אינגעלייט וועלכע זענען אהין געקומען אז ווילן דארט דינען דעם אייבישטן חשוב'ע פיינע נישט קיין מענטשן וועלכע אנטלויפן נאר מענטשן וועלכע זענען געגאנגען פון איין פלאץ צום צווייטן און פשוט ווייל זיי האבן געוואלט האבן וואלט געוואלט קענען לעבן א גרינגערע שפארזאמערע לעבן און קענען ווייטער דינען דעם אייבישטן אן קיין פראבלעם לאמיך לאמיך צוויי שאלות וויל איך באמת פרעגן, קודם וואס איז געווען אונטער דעם, וואס האט וואס האט אייך געטריבן עס צו טון, און נאכדעם מ'האט מיר פריער געזאגט אז רב שי איז ארום געפארן איבער גאנץ אמעריקע זוכן א קהילה, איך שטעל מיך פאר אז עס איז געווען אנדערע אפשענס אויפן טיש, פארוואס האט עטס געלאנדעט דווקא אין אריזאנע און דווקא אין די שטאט קאסא גראנדע? צוויי שאלות. אויב דו קענסט ריקעפטשערן די פוינט פון ביידע שאלות, איינס איז געווען פארוואס. דווקא אריזאנע און איינס פארוואס צווישן אלע קהילות איך וואלט עס אביסל געפרעימט אנדערש, טאמער איך מעג, אז מיין ווייל האסט נישט געהאט בעסער וואס צו טון? פארוואס האסטו דאס געטון?
קודם האסט נישט געהאט בעסער וואס צו טון, און נאכדעם פארוואס האסטו, האסט דאך געהאט אסאך טשויסעס וואלסטו געבליבן אין קאסע גראנדע. איך האב עס געטון ווייל איך האב געהאלטן איך האב מיך ארומגעקוקט שוין פון נאך מיין חתונה ווען איך האב נאך נישט מצליח געווען, איך האב פארשטאנען אז איינער מוז עס טון און ס'האט מיר וויי געטון פארוואס קיינער טוט עס נישט, און היות איך בין בטבע א מענטש וואס ווען איך האלט עפעס טו איך עס און איך שטיי אויף עס, א געוויסע כח וואס נישט יעדער איינער האט, און דער וואס האט עס האט עס נישט אויף די לעוול אפשר אסאך מאל, סאו איך האב געפילט אז. מ'גייט מיך פארהאלטן ר' שלמה זאל רעדן יעצט אביסל ווי מ'זאגט מוסר, אבער אז איך האב געפילט אז דאס איז עפעס אן אחריות וואס איך האב אז אויב האב איך די כוחות און מיין ווייב האט די כוחות פאר עס דארף איך עס טון, און איך האב געפילט אז ספעשל מענטשן וואס דארפן עס נישט האבן פאר קיין סיבה, זיי זענען די מענטשן וואס זיי דארפן עס די ערשטע טון, ווייל טאמער נישט גייט מען זאגן אה. ער האט עס געדארפט האבן פאר דעם האט ער עס געטון סאו דאס גיבט א פטור כאילו פאר יענעם אנדערן עס נישט צו טון. איך איך דארף נישט האבן פאר קיין איינע פון די סיבות וואס איך גיי באלד זאגן פארוואס איך בין אנגעקומען דווקא צו די פלאץ צו די קהילה צו די זאך איך האב נישט געדארפט האבן קיין איינע פון די זאכן און טאקע דאס האב איך אפגעמאכט אז דאס וועט זיין די שטערקסטע סטעיטמענט פאר מענטשן צו ווייזן אז ס'איז נישט דא קיין סיבה פארוואס מען דארף אוועקמופן, צו ס'איז פשוט די סיבה איז ווייל מען דארף אוועקמופן צו העלפן אנדערע אדער זיך אליינס. יעצט די צווייטע קשיא פארוואס דא, פארוואס דווקא ביז דא האב איך נישט געטראפן עפעס א אנדערע פלאץ, וואס איז דא בעסער, וואס איז דא מער אדער, ווייסט מיר קענען פרעגן די קשיא אין אסאך וועגן, ס'איז געווען א, ס'איז געווען אסאך, אסאך קאנסערנס פארוואס, וואס דארף מען זוכן אין א פלאץ צו קענען האבן א געוויסע סארט אמונה אין עס אז ס'גייט וואקסן און ס'גייט שלעפן אנדערע מענטשן. אזוי ווי ס'האמיר גערעדט פריער, די מעין זאך וואס פארוואס מ'דארף אוועק מופן איז פיינענשעלי. פיינענשעלי אין ניו יארק זענען מענטשן בראוק. די לעבן קאסט און ווערט און וואקסט מער און מער און מער און מער טייערער, אז ס'איז נישט מעגליך פאר מענטשן צו קענען עפארדן די לעבן אין ניו יארק. סאו ווען מ'קוקט אויף אויף א צווייטע פלאץ, קען מען קוקן צוויי וועגן. מ'קען קוקן א פלאץ וואס די לעבן איז ביליג, און נאכדעם איז דא א צווייטע זאך וואס אמת אריין מ'קען קוקן נאר אויף דאס אבער מ'דארף עכט קוקן אויף דעם אויך, אז מען דארף א פלאץ ווי א מענטש האט א פאטענשאל צו מאכן די אינקאם וואס די לעבן קאסט אים. רוב פלעצער וואו ס'איז ביליג איז נישט דא קיין פאטענשאל צו מאכן די אינקאם וואס. וואס דאס אז ער דארף דעקן אפילו די די מ'זאגט די קאסט פון די ביליגע פלאץ. אדער איז דארט דא קריים אדער איז דא אנדערע זאכן ס'איז נישט קיין מ'זאגט רוב מאל איז עס נישט צוזאמען ארבעט עס נישט אינאיינעם. סאו קאסא גראנדע האט די מעלה אז ס'איז סיי ביליג, סיי ס'איז דא פאטענשאל צו קענען בויען א ביזנעס, צו קענען האבן דזשאבס, הכוונה ווען ס'קומען אן נאך אידן קען מען קען זיך קריעטן נאך דזשאבס ווי די פעי איז אויך הויעך, סאו. איז געווען ווי מ'זאגט אז די שטאט קאסא גראנדע צו די עריע ארום פיניקס איז געווען א גאר א שטארקע פעקטאר צווישן נאך אפאר אנדערע שטעט. די אנדערע פלעצער וואס האבן די סעים מעלות איז האבן געהאט אנדערע סארט חסרונות ווייל למשל מענטשן מופן נישט אוועק פאר די פיינענשל פארט אליינס אזוי ווייט ס'איז דא מענטשן וואס יא, דא מענטשן וואס נישט, איז כ'האב געזוכט נאך אז ס'זאל האבן נאך עפעס א צוציאונגס קראפט, למשל די וועטער, ס'איז דא מענטשן וואס האבן מער ליב א וועטער וואס איז נישט קיין שניי, ס'איז נישט אזוי קאלט, ס'איז נישט אייזיג, ס'איז נישט גליטשעדיג, און און היינט בכלל זייער אסאך מענטשן האבן ליב די ווארעמע מין וועטער, סאו דאס איז איין עטרעקשאן פאר געוויסע מענטשן, נאכדעם איז דא וואס ס'איז. א שיינע פלאץ, ס'איז ארומגענומען מיט שיינע סינעריס, ס'מאכט געשמאק פאר מענטשן, נאכדעם איז דא וואס ס'איז א, ס'איז דא מענטשן וואס זיי דארפן עס האבן פאר געוויסע געזונט זאכן וואס למשל איינער האט עקזימע, אסטמא, ס'איז דא מענטשן וואס האבן צו טון מיט די ביינער, וואס אז די ביינער טוען זיי וויי, עלערדזשיס, מענטשן וואס ליידן פון עלערדזשיס ליידן דא אסאך ווייניגער. סאו צו גאט און נאך אסאך זאכן וואס קיין איינע פון די אנדערע פלעצער האבן נישט געהאט אזוי סאך מעלות, יעדע איינס איז געווען ווייט פון ניו יארק, סאו די צד השווה איז געווען מען דארף טשוזן צווישן איין ווייטע פלאץ צו א אנדערע ווייטע פלאץ, נאנט צו ניו יארק איז נישט געווען קיין איין פלאץ וואס ס'האט געהאט בכלל די פיינענשל בעלענס צו קענען סופארטן די עכטע פראבלעם וואס ס'איז דא ווען מען מופט אוועק פון ניו יארק אז א מענטש זאל קענען פילן אז יא, ס'גייט טאקע אז ס'איז טאקע ביליגער און איך קען פארדינען אזויפיל וויפיל ס'קאסט צו לעבן א געהעריגע אידישע חסידישע לעבן וואס איז זייער א טייערע לעבן קאסט. ם, איז ס, לאמיך פרעגן די לעצטע שאלה מ'מעט צוריקקומען מער צו שם פאר ווייטערע געשמועסן איבער די אנטוויקלונג פונעם פלאץ. למעשה א איד איז מחליט ער וויל אז ער וויל זיך אהינציען אבער ער באזארגט וואס וועט זיין מיט פרנסה, פארשטיי, מוסדות איז דא, געשעפטן זענען דא, קען באקומען כמעט אלעס, אויף דארט אויפן פלאץ, און בעזרת השם וועט די געגנט ווערן מער אנטוויקלט, וועלן זיך עפענען מער געשעפטן, וואס איז מיט א מענטש וויל אהין קומען, און ער וויל וויסן וועגן פרנסה, ער וויל וויסן, סאו די שאלה איז צו עטס באגלייטס די מענטשן וואס קומען אהין, זיי העלפן זיך שטעלן אויף די פיס.
איך מיין אז איך וועל קודם ענטפערן און נאכדעם וועט יצחק ענטפערן אויף דעם און עס גייט מען אפמאכן וועלכע מען נוצט, יא? אקעי. יא יא. ווען איינער וויל אהער מופן איז דא, ס'איז דא אסאך זאכן וואס די מענטש דארף טשעינדזשן, עספעשעלי איז ער דארף האבן א דזשאב, און דאס איז איינע פון די זאכן וואס אונז קען מען געבן פאר א מענטש סך הכל א גיידענס, מען זאגט אים וואס צו טון, און אוודאי ס'איז נאך נישט דא אזוי סאך אפערטוניטיס צו ארבעטן ביי אידישע דזשאבס פאר יעדעם איינעם אזויפיל וויפיל ס'איז דא אין ניו יארק, ס'איז נאך א קליינע פיצי קאמיוניטי, און אונז טוהן מיר סופארטן מער מענטשן זאלן עפענען אייגענע ביזנעסער וואס איז דא אסאך פאטענטשעלס אין דעם, און עס זאל זיין אנגעהאנגען און אנגעוואנדן אויף זיך אליינס. דא און דארט מאכט זיך דזשאב אפארטוניטיס ביי אנדערע וואס מען קען אונז זאגן מען פאר מענטשן א ליסט מיט זאכן אבער אונז זעמיר נישט אינוואלווד אין די עקשועל קאנעקשאן אין די עקשועל אים באגלייטן און ס'איז נישט אז אונז האמיר עפעס א אחריות אויב זיין דזשאב ארבעט זיך נישט אויס ווייל ער האט נישט געטויגט דערצו אדער ער האט געמיינט ער טויגט דערצו ווען ס'קומט צו האוזינג און אנדערע זאכן געבן מיר אונז יא העלפ ווייל דאס איז די יסוד פון וואס האלט אן די פלאץ זאל קענען וואקסן אז די פרייזן זאלן זיין ביליג, און יא יעדער איינער פאר ער קומט אזוי ווי ער פארשטייט אז פאר ער קומט ווייסטו וואס לאמיר נעמען א משל ווען איינער גייט מיר פלאץ מופן אויף לעיקוואד אדער אויף מאנסי, פאר ער מופט גייט ער פרעגן צו ער האט ווי איינצושרייבן די ווי מען זאגט אויף די קינדער אין די מוסדות, קיינער גייט נישט מופן קיין לעיקוואוד אדער מאנסי פאר ער ווייסט אז ער האט מוסדות פאר די קינדער, ווייל ער ווייסט ווי שווער צו איז היינט אנצונעמען די קינדער, די ווי מען זאגט אז די מוסדות נעמען שווער אן די קינדער, און ער גייט פארדעם רופן מאכן זיכער אז ער האט פלאץ, און פארשטייט זיך אז טאמער ער גייט אנדערש פון יענע מוסד גייט ער זיך מוזן צושטעלן אדער וועט ער דארפן זען א צווייטע מוסד און אדער וועט ער נישט קענען מופן, סאו. דא איז דא נאך איין סטעפ וואס א מענטש דארף נעמען, ער דארף טאקע פרעגן פארדעם פון די מוסד און ער דארף זיך איינשרייבן און ער דארף וויסן אז נישט ער קומט אן גייט ער פאלן אויף מענטשן און טון וואס ער וויל און און מען גייט אים מוזן אננעמען, די זעלבע זאך אטאמאטיש קומט ער אן צו פרעגן אויף הייזער ווי די געגנט איז, וויפיל, איך מיין איך מיין צו זאגן וויפיל ער קען באצאלן פאר עס און עטס העלפט מיר אים ארויס סיי מיט די. האוזינג וועגן קויפן מיט די מארגעדזשעס, מען געבט אים די עדווייס אויף יעדע זאך און מען טוט אים עס באגלייטן ביי די פארטס און אויכעט אויף די מוסדות ווען ס'קומט צו זאכן ווי וואס ס'איז דא טשעינדזשעס וואס קומט אויף די מופן למשל פאר אינשורענס פאר העלט אינשורענס ס'קומט וועגן איינער וויל מופן די קאר איינער וויל מאוון די חפצים די זאכן האמער אונז א אפיס ווי מען טוט באגלייטן די מענטש אבער ווען ס'קומט צו א דזשאב איז עס זייער א טריקי זאך וואס מען קען זיך זייער שנעל אפבריען, יענער קען מארגן האבן טענות, מען האט מיך געזאגט אזוי, מען האט מיך געזאגט אזי, אונז געבן סך הכל א ליסט פון זאכן און אונז קען מען נישט באגלייטן די מענטש אויף דעם צו ווייט, א מענטש דארף קענען טון געוויסע זאכן אליינס, ער קען ער קען נישט זיין אנגעהאנגען אינגאנצן אויף אונז ווייל ס'איז נישט געזונט נישט פאר אים און נישט פאר אונז.
סאו אויב איך מעג צולייגן מיין טו סענטס, איך קוק עס אן אביסל ווי ס'איז דא צוויי מיני מענטשן וואס ווילן מופן, אוודאי ס'איז דא אסאך מער, אבער אין די, צו פארשטיין די ענפער מיט דעם, ס'איז דא א מענטש וואס קומט ווייל ער זעט מען עדווערטייזט און אה, ס'איז דא ביליגע הייזער, און ער הייבט אן פרעגן און ער הייבט זיך אן ארויפלייגן, האמת איך דארף אים א דזשאב, דארפסט מיך געבן א דזשאב, האמת וואס גיי איך טון וועגן דעם, און אלל אוו א סאדען מופט ער אהער זיך אנצולייגן אויף די מענטשהייט דא, פון די אנדערע זייט איז דא א מענטש וואס ער זעט די. וואס זאל איך זאגן, די גאלד וואס איז דא אין די פלאץ, און ער איז אן ערוואקסענע מענטש, ער איז א באזעצענע מענטש, און ער ווייסט וואס ער וויל, און ער מאכט זיין ריסערטש, מיין הויז, וויפיל זאל איך געבן, וועלכע הויז זאל איך נעמען, ס'קומט צו א דזשאב, ווייסט ער אז ס'איז זיין רעספאנסיביליטי, אוודאי מען קען העלפן מיט אינפארמעישאן, אויב ס'איז דא אפענינגס, זאגט מען וועגן די אפענינג, ס'איז דא דא גראדע יעצט, ס'איז געווען א אפענינג אפאר יאר צוריק, און ס'איז געווען יענער איינער וואס האט זיך פארלאזט אז דאס גייט זיין זיין דזשאב, מ'האט קלאר אריינגעשריבן די עגרימענט אז דו וואוינסט נישט דא, אונז ווייסן מיר נישט וויאזוי די ארבעט גייט זיך אויסארבעטן, אז טאמער איינע פון די ביידע זאכן ארבעטן זיך נישט אויס וועסטו נישט קענען זאגן כ'האב נאר געמופט אט די דזשאב דארף איך דיך האלטן אויף די דזשאב. געווענליך א ערוואקסענע מענטש וואס קומט דא פאר עכטע סיבות פארן האבן א בעסערע לעבן שטעלט זיך אויס זיינע זאכן, כ'מיין ווען איך בין אהערגעקומען דא אונז האמיר נישט געווען כמעט אין טאטש, די פרייז פון די הויז, כ'האב אפילו ארויף געסיינט אויף אובער, אויב איך מעג זאגן, אז אין קעיס איך האב נישט קיין דזשאב, איך האב נישט וואס צו טון, גיי איך גיי טון וואס וואס איך קען נאר, צו מאכן מיין געלט, נישט דארפן זיך אנלייגען אויף א צווייטן. אזא איינער, אזוי ווי איך, האב ברוך השם הנאה פון, חוץ פון די פליג וואס פליט דא אריין אין מיין פנים, אבער האט הנאה פון פון די בענעפיטס פון די עירפארטס.
פיין, א גרויסן שכוח, ס'איז געווען זייער איינגענעם צו רעדן צו ענק, און מיר קוקן ארויס צו האבן ווייטערדיגע שמועסן, צו הערן ווי אזוי די פלאץ טוט זיך אנטוויקלען, מיר האפן טאקע אז קאסא גראנדע זאל טאקע ווערן אן עיר ואם בישראל ביז משיח'ס טאג, און ברוך השם ס'קוקט אויס אז ס'גייט אין די דירעקשאן. ברוך השם. שכוח, שכוח. טאמער איינער וויל, טאמער איינער וויל אוטריטשן.